Iktar ma jissaħħaħ il-populiżmu tal-lemin estrem, iktar ikun diffiċli timplementa eh, riformi li jwasslu l-istituzzjonijiet aktar qrib il-poplu li l-Parlament Ewropew stess ikollu ħafna iktar saħħa pereżempju milli għandu llum. Llum il-problema hi li inti għandek min jiddeċidi verament huma l-Prim Ministri, it-28 Prim Ministru, ma nafx ikunu 27. tal-waqt. Eh, mentri jiena nemmen li għandna nagħtu aktar saħħa lill parlament għax dak huwa dak espress direttament espressament mill-poplu. Biex jiseħħu dawn ir-riformi, eh, iva meta jkollok inti eh, forzi tal-populisti estremi tal-lemin li aktar moħħon kważi biex jiddisgregaw l-Ewropa milli jagħtuha aktar saħħa u jresqu għalin in-nies ikun aktar diffiċli minn Kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea, kieku ċerti kundizzjonijiet soċjali li għandna fl-Unjoni Ewropea, illum għad issa 10 tim eh, pattern il-liv jekk ikollok tarbija. Kieku ma kienx hemm l-Unjoni Ewropea, min kien se jagħmilha di? Eh, Jinnaf l-emissjonijiet tal-karozzi jridu jitnaqsu b'40 b'50 fil-mija għalija tu slow Imma l-menu hemm l-Unjoni Ewropea kieku m'hemmx Parlament Ewropew l-istat nazzjonali, l-istat individwali, ikollu inqas interess għax il-lobby tal-biznis, per eżempju, hija għandi kollha ħafna iktar saħħa ma' stat wieħed milli ma' Ewropa flimkien. Rajna l-eżempju preċent ta' Huawei, per eżempju, li prova titratta ma' pajjiż pajjiż, mhm. imma mbagħad sabet skollijiet mal-pajjiżi kbar, mal-kontinenti, ma' u anki wkoll ma' l-Ewropa in ġenerali. Ġifieri eh, le jiena nittama li l-Ewropa Unjoni Ewropea ikollha aktar saħħa, però li tersa ħafna iktar li fin-nies u allura biex dan iseħħ jridu jsiru riformi li ġejjin minn forzi tradizzjonali demokratiċi Don nispera wkoll anki minn xi indipendenti, anki minn Malta, mhux eh, bil-forz tradizzjonali. Il-riformi tanġibli l-ewwel ħaġa hija kif qedlek li il-parla parissa l-waiting huwa il-Kunsill jista' jwaqaf kollox. Mhux f'kull suġġett hemm il-poter tal-veto minn naħa tal-Parlament fuq ċerti oqsma. imma ftit wisq l-oqsma. Eh, ġifiri, il-Kunsil jista' wara li jkun sar proċess sħiħ bejn kummissjoni u l-Parlament u kun laħu ċerti ftehim fuq ċerti issues jista' iwaqqaf kollox. Eh, jiena nemmen li dawn li l-Parlament għandu jkollu sej f'kollox. u li il-Prim Ministri bil-mod il-mod jiddajfilhom il-Kunsill mela tal-Prim Ministri jiddajfilhom il-poter. Ħaġa li ovvjament ma jridux. U allura għandek anki dal-lob intern. Per li nistgħu forsi anki toħloq, imma dan huwa daqsxejn iktar utopistiku mm. iktar għal-futur li toħloq strutturi aktar snelli milli għandek dat tlet affarijiet, dat tlet eh, branches u xekk li huma xi kultant in kontradizzjoni magħhom infushom eh, ikun auspikabli ma ma nafx kemm kemm kemm dan iseħħ. Eh, Sinifikat tal-elezzjoni huwa huwa huwa faċli. Kif jiġu l-affarijiet bħalissa il-Partit Nazzjonista se jitlef żgur siġġu. Fil-fema tiegħi jekk in-nies ma jivvutawx għaliex ikun huma tilfu tilfu l-fiduċa, dan se jfisser awtomatikament li l-Labour Party tella erba' siġġijiet. U jien nemmen li dan mhux tajjeb għal pajjiż. Il-Labour Party ilu issa sitt snin li għandu dan il-poter straordinarju, mandu l-ħadd m'hemmx oppożizzjoni li eh, quddiemu, li kol li issaħħu aktar jista' jfisser il-bidu ta' arroganza ikbar milli hemm illum f'ċerti joqsma. Jina nemmen li importanti li il-Maltin jippruvaw mor jivvutaw, jippruvaw jġibu riżultat 3, 2 u 1. Mbagħad iddeċidu intom il-min tiduttuh il-wieħed. Imma importanti għal pajjiż, għas saħħa ta' biex il-pajjiż jimxi l-qoddim aktar, għax iċ-checks and balances huma importanti u jekk jiseħ dan it ta' riżultat li mhuwiex fuq livell ta' gvern, imma fuq livell ta' Parlament Ewropew, Kulħadd ikollu jieqaf il-Prim Ministru Muscat, Delia wkoll fil-PN u jirriflettu u jindunaw li s-soċjetà Maltija qed tinbidel u allura forsi jibdew jagħmlu anki internament iwettqu ċerti riformi li huma meħtieġa biex nimxu 'l quddiem bħala pajjiż.